Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn jiena u Lino illum ħan nitkellmu fuq il-pastart. Xitna tal-pastart.
Ekku, dan l-estat taħwil, pjanta li tikber is-Simdaqqas. Il-frott, il-prodott tagħha, il-frotta tagħha tingħoġob ħafna mal-Maltin. Lin, qed ngħidu lesta t-taħwil, din hawnhekk tinxtara minn nurseries, korrett? Ekku, dawn iva mixtri minn nursery. Dana fiż-żmien in-nurseries ma kinux jeżistu jew xi ħaġa żgħira u l-bdiewa kienu jkabbru kollox minn tagħhom f'tagħhom. Dana kienu jħallu bastarda sabiħa biex iżżerra' Issebbel u żerra' u jieħdu ż-żerriegħa minnha. Issa, illum l-ewwel nett fuq ammonti żgħar, dak il-proċess mhux se tagħmlu. U jekk qed nitkellmu fuq għall-mara tad-dar jew għad-dilettant tad-dar, imur san-nursery, jagħżel erba' xitliet li jrid u jkollu biex jgħaddi l-ħin. U l-vantaġġ huwa li inti m'għandekx għalfejn il-proċessi li toqgħod paċenzja titfa' ż-żerriegħa, tistenna u forsi ma tikbirlekx, hawnhekk inti diġà taf illi. Ekku, ħa tirnexxi, ħa tirnexxi, ħa tikber. Ajwa għandek il-xitla lesta. Barra minn hekk, mhux prattiku li l-metodu kif semmejtlek jiena, dak qed insemmilek fuq skala kbira u xorta l-bdiewa llum jixtru x-xitellez xorta waħda. I mean, ikollok suċċess kważi kważi garantit. Sententi, l-għedda għandha l-għedewwa tagħha, hemm kemm il-farfett u insetti oħra. Biss hawnhekk fuq skala żgħira mhux se nsemmu kif taqbad tgħid, rimedji, għas-sempli raġuni illi din jekk tara xi ħaġa inti faċli tieħu ħsiebha tnaddafha anke b'idejk stess jew taħsilha u tkun solvejt il-problema. Fuq skala ikbar hemmhekk. Ma meta aħna, aħna ġod-dar. Aħna ġod-dar.
Issa, inti qed insemmu aħna d-dar. Din tinżera' ġo pott jew trid ikollok ġardina fejn jkollok ftit ta' ħamrija? Dment li għandek ħamrija jew kompost biżżejjed biex jieħu pjanta ta' dell-qas, tikber xorta waħda, xorta se tagħmel. Imma forsi ma jkollokx dak is-sodisfazzjon għax ikollok waħda, jekk għandek pott, kif se naqbad ngħidlek, kważi kważi ta' 20 litru materjal, ma tantx tista' tagħmel iktar minn waħda, għax hi kabbarija. Kieku jkun reċipjent tawwali, jaf tagħmel tnejn, forsi tlieta, u jikbru sbieħ xorta. Issa jekk għandek il-roqgħa ħamrija, tagħmilha distanza bejn waħda u oħra ta' dak il-pied u nofs, jew kif naqbad ngħidu, 40 ċentimetru, sewwa, u bejn filliera, ringiela u oħra, għandek dawk il-35 ċentimetru ta' jiġifieri. Mela Lin, imma meta iż-żmien li tqiegħda tagħmilha fil-pots u kemm iddum biex tikber biex issir il-. Moħħok biex tiekol int. Jiena moħħni biex niekol. Sewwa, għandek mal-erba' xhur ta', mal-erba' xhur. Il-proċess kollu. U meta rridu nibdew. U tagħmel differenza jekk pereżempju inti di ħawwiltha għall-aħħar tas-sajf, ikun għadu sħun it-temp. u ġrani daqsxejn itwal milli kieku Ottubru. Jiġifieri jekk inti din ħawwiltha fil-bidu jew se l-aħħar ta' nofs sa' Awwissu suq, ilħaqt tliet ġimgħat xemx tajba, dik tajtha boost, ħa ngħid hekk. Jekk imbagħad ħawwiltha għall-aħħar ta' Settembru, jaf it-temp ikun għadu tajjeb, imma l-ġurnata saret iktar u iddum daqsxikn. Ifisser it-tħawwil li jrid isir minn Awwissu sa. Għandek iva, iva. Sa Ottubru, Novembru nistgħu naslu. Tibqa', tibqa', iva tibqa'.
Għandek perijodu twil ta' taħwil. Fil-fatt il-produzzjoni tiegħu tibda kif taqbad tgħid għandek ix-xitwa mill-aħħar tal-ħarifa, ix-xitwa kollha. Sewwa, u minn kull waħda inti ħa jkollok. Waħda, frotta waħda.
Frotta waħda, iva, il-pastar hemm diversi razzezza, jiġifieri, imma pjuttost kabbari il-pastar. Pastar dik pjanta u l-frotta tagħha tingħoġob ħafna mal-Maltin, hemm diversi modi kif tissajjar, palat tajjeb u nutrijenti. Mela, nirringrazzjak Lino. Illum skoprejna ftit kif nistgħu niżirgħu il-pastar id-dar u ovvjament jkollok xitla bħal dik illi meta jkollok aptit issajjarha tista' tmur